Eh, bagolo ke ne ke ke bua le rresenoelo fa gore ka ka mokgwa rra diphoko a buileng ka teng ne ke itha ke re o buelela le ba le ba ratshomang ka kanta re eh no ba tla tla jaanong item number thirteen kwa ntle go senya nako ga go na le mongwe wa o ratshomang kano yo o supileng ka monwana gore a tle ka kwano a ire yalo

Kgosikgolo ya Bakgatla ba Kgafela mo gae mone mo Morule mo Mammitlwa le kwa Motshudi kwa Botswana ke re dumela mongwane Bakgatla ke ema fa ke romilwe ke motswalake e leng Kgosana Motšhele Pilane mme ene pele a ka bua Rre Motšhele a re bakgatla ba mo opelele pina e re e bitsang the national anthem ya bakgatla kgabo mokgatla ra le kopa brass band

Fana ka simololang ka go dumedisa ba tsamaisa tiro ke dumedise kgosikgolo ya bakgatla ba kgafela kgafela kgafela wa bobedi ke dumedise kgosi ramono ke dumedise botlhe baeng ba ba leng fano ba tlotla Ke dumedisa le lona botlhe bakgatla ba kgafela. Re kopane fa ka tšeno ka Rampho David Mpule Pheto. Ke batla go boeletsa ke re e ne e le senatla. O ne a bereka le Ramonaka ramonaka pilane o le ene a re tlogetseng mo bekeng tse pedi tse tharo tse di fetileng ebile a filwe leina go te ke segatlhamela masisi rera mpho re eme fa bakgatla e ne e le moeteledipele o tlhwatlhwa mo go rona re le bakgatla ba kgafela ntwa ya gagwe ya go lwela mafatshe a bakgatla ba kgafela e simolotse tota-tota ka bo 2005 a eme a eme rampho a lwa a re lefatshe le ke lefatshe la rona by year 2008 ke ga a ne a re bereka le ba botlhe bakgatla ba ne re tsaya gore ke baeteledipele ba bakgatla O mongwe wa bona ne e le Thari Pilana, ke ngwana kwa Abora Monaka, and o mongwe e le Segale Pilana, ke monna wa ko Mokgalwaneng. Ba ne ba tsamaya ba romilwe ke Mme Tiny Kaekwa Motsekgwe, mme ba tsamaya ba ya ko Botswana ba ya go bua le kgosikgolo fa re sena re motlhoma. Yaanong Tso tsotlhe tse bakgatla, tse dingwe ke tshwentse ka di itse, le nna ne ke le teng. Kgosikgolo re tswa go boloka Kgosikgolo le ntse wa bobedi, ne ke le teng kwa Botswana, ne ke le teng le ko Mabitleng. Le ka ge re go tlhoma ko Botswana, ne ke le teng. Re tswa botlhe ko re tsamaile, mme tsotlhe bakgatla ne ke kopa le itseng gore Ke eme fa ka jeno ke tlo bua ka Rampho Pilane. Ke eme mo lephatong la ba ra Tshomankane. Nna ntatemogolo ke Masibane Pilane. Ngwana Moatshe, Moatshe le ngwana Mantirisi Pilane. Ke ka mo le bonang ke eme fa. Ntatemogolo Masibane Pilane e ne e le rangwana kgosi kgamane e le ene rangwane wa kgosi kgamanyane kgosi kgamanyane e le ngwana wa kgosi ditlhake mme ditlhake e le ngwana wa kgosi tshomankane tshomankane o re buang ka ene a tswa mo lapeng la boraro la kgosi pilane ko ntlong ya ntlha e le kgamanyane o neng a tsamaya le morafe wa Bakgatla ba Kgafela ka 1870 fa a sena go sotliwa ke Paul Kruger. Nakong eo Paul Kruger ne e le commandant ya Pretorius o ne le one of the presidents tsa the Transvaal eh, Bura Republic e le ka tšeno le itseng ya ZA Zaid Afrikaanse Republic morago ga moo e be e nna ene president ya Zaid Afrikaanse Republic dot za e le kwaleng eo e raya gore transvala ya paul kruger maybe gongwe le yone ne tshwanetse ra e fetola makgatla Re latlhegetswe go tloga ka nako ya bo Paul Kruger, re ne ra nna le mathata mme ke nnete le tshwanetse la itse ka jeno gore Paul Kruger o re bolaetse kgosi kgamanyana post human e re e bitsang yalo um pathology e ne re ka e kry-a ra re e re editse ra bona gore o bolailwe ke eng kgotsi kgamanyane o bolailwe ke se re se bitsang myoglobinuria kidney failure ka ntlha ya gore a ne a shapilwe botlhoko-tlhoko ka tšeng re tlo bua ka rampho pheto rampho o re tlogetse bakgatla ne ke bereka le ene ka dilo tse dintsi ne ke tshwana go tshwara di-meeting le ena gantsi-ntsi a le fa mo lapeng ke tlile fela for ena a nnose re le babedi fela ne ke bereka fa le ena ga ke tlile ko di-meeting tsa ko lesetlheng ko kgotleng ya tshomankane ke ne ke bereka le ene e le chairman yaka ya land committee e neng e lwela lefatshe Gantsi batho ba a lebelela dilo tse tsotlhe tse, ba tsaya gore go diragalang. O ne a tla ko Pitoria ba kgatla ke bua le ene. Ke gore ge ke tswa ke le ko Pitoria, a le mo Pitoria ke tshwanetse ka kopana le ene. Mme ke kry-e update ya gore dilo di tsamaya fa kae. Re le ba kwa Tshomankane re ne re setse re dumetse. E kgang e ke batla ke e totobatse gore kgosi Rampho e nne ene kgosi a tshwareletse ba kwa ra tshomankane yaka a ne a setse a tlhophilwe ke kgosi kgolo kgafela kgafela ne re dumetse bakgatla ne ke batla gore le itse nye kgang re e totobatse le seke la makala gore goreng e nna kgosi Tso tsa nna kgosi ba ka tla ka di 8 tsa September 2021 ke nnete o ne a tshwanetse re ne re dumetse nna ebile o ntaetse last week wednesday o founile ba ka tla a mpolelela gore dilo di eme yang ne ke bereka le ena ke le boleletse bakgatla ba pele gore ke ne ke bereka ko di-research ke dira ko di-archiveseng ke ne ke bala dikuranta tse tharo every day ke itse gore dikgang tsa bakgatlha di eme fa kae every day every day re agile lekgotla le la kgabutlele le rampho le kgosi ramono a le teng le bakgatla ba rona ba bafaba ba le teng ne ke re ma matlhako mme ba ba bangwe ga ke ba bolelela ke ba bolelela gore ke ne ke rema matlhaku e e tla ga lekgotla lena ba re ka mabogo a go a bongaka o ka rema letlhaku wena ba kgatlha ke remile letlhaku ebile ne re a tshuba ka mollo lona ba bangwe ga le itse gore ne re a tshuba yang ga le itse le gore kgabutleng e simolotse yang mare ye ke ya re le rampo le itseng kgang eo tso tsotlhe le kwata ya motsha ke yone re e dirisang go aga legora ga re dirise moka ga re dirise moku ebile ga re dirise mosu re dirisa motsha ke ra ne ke le fela le itseng ke tsene re ge ke ntse ke di dira le borampho e be ke mora ke re anong a re bue botane o tlogele molao re bue botany go supa gore o itse gore kitso ya gago ya ditlhare tsa setswana re raeng go sekgolo se tsa buile kgale bontate gore mo malapeng go sala bomme bontate ba nna ko morakeng gore o seka ga nna le dikgoga kopana le dithulano tse di sa tlhokegeng. Yaanong, itseng yalo, le ka seke la nna ko morakeng le sena lefatshe ka gore dikgomo di o fula kae lo lema ko kae go sena lefatshe le tshwanetse la tlhaloganya kgang eo gore lefatshe tota tota le botlhokwa Mme ebile mo lefatsheng re kry-a ditaemane, re kry-a le di-mineral-e tso tsotlhe tse go buiwang ka tsone. Mare sa ntlha o tshwanetse wa nna le lefatshe. Bakgatla ke emetse ba kwa ra tshomangkane ke romilwe ke morena motšhele re latlhegetswe ebile re latlhegetswe ke o nneng re mo romile. le itseng yalo re latlhegetswe ke o neng re re tsamaya jaaka kgosikgolo a buile gore o ye go phutha thotho ya bakgatla ba kgafela Re irile yalo ka Land Committee le Rampo mme re irile yalo gape re le bakgatla ka khomišene ya Maluleke, Judge Maluleke, o neng a re tlogela a mowa wa gagwe o robala ka kagiso mme ya tsweletswa ke e ne le Advocate Senior Counsel Baloyi. Commission's report bakgatla le tsotsa ka lebogo ge ke bolelela baotlhe ba ditsala tsaka ba ke buang ka bona ke le mokgatla wa ka fela ke nna ko teng ko gauteng ke ba raya ke nna ko gauteng bagaetsho ke le mokgatla wa kgafela ga ke sa tlhele ke bua ka di-millions ke bua ka di-billions go ntha o re monna o tšele 200 million ga ya felela sentence eo o tshwanetse a re o tšele 200 millions mo 1 billion o tshwanetse wa re gate lefatshe le di-shares di rekisiwa ka 3.4 billion Fa go te tšhelete e ile kae ko PSG, 1 billion. Fa go te tšhelete e ile kae ko Klavdega Hofmeyr, 1 billion. Se sengwe le se sengwe se o reng wa se tshwara, o bua ka Union Mine, 1.1 billion. Kore ke bua fela di-billions. Le fa o bua le nna o re one, ke a repa. Ka gore ke a itse gore o bua ka madi a bonalang. one re gore million one e raya gore one billion ke ka mokgwa o ne ke e tlhaloganya ka teng ka seo re se rutilweng ka seo se dirilweng fano ke bakgatla ba kgafela ko maluleka commission of inquiry reporto e teng le setse le buleletswe fa bakgatla ba ba buileng pele ga me fa mme mamaledu ke a go leboga um o eme le ene mmeo go betere ke bua ka wena yaanong e seng ko lesong lago mme o na ba kgatlha ne ke kopa le mo itseng ebile ke kopa ro emelele re go acknowledge o nnetse lefatshe la rona ba kgatlha o ka nna fatshe mara re lwelelene mme mmamaledu re lwelelene re tswa ko concord 25 october 2018 re boetswe ke lefatshe la rona re negotiatile settlement re le land committee le eric clark the ceo of sedibelo platinum mine